Үземнең эшемне җиңеләйтим әле, бераз гына хәйләлим әле. Хезмәттәшләрем минем иң күп биргән сораулар нинди соң? Шулардан башлап җибәрик әле. Э, нинди сораулар бирәләр? Әйе, әйе. Иң күп бирелгән сорау журналистлар тарафыннан сезгә. Э, журналистлар тарафыннан. Ну, э, мин дә үзем Башкортстаннан буларак һәм Башкортстаннан шөгыльләнгәч дип әйтәйек инде, бит миндә хәзерге көндә безнең туган республикада нинди хәлләр, нинди процесслар бара, Һәм андагы булган менә соңгы скандалларны э, нәрсә белән бәйле икән дип э, миннән сорыйлар, как аналитик буларак, как эксперт буларак, ә бит. Э, мин инде ул вакытта гел әйтәм, дуслар, бу күктән килеп төшкән әйбер түгел, бу бүгенге көнгә ачылган әйбер түгел. Мин аның турында уже соңгы 2-3 ел сөйлидерим инде. Ә, менә әлбәттә сезнең дә эфирларга кай вакыт килгәндә әзрәк әйтеп китәдер и менә шуңа күрә сез аптырамагыз ә, менә минем әйткән сүзләрдән алда вакытта игътибар итсәгез аңлайсыз безне нинди хәлләр көтә һәм ә, мондый проблемаларны чишәсегез килсә мондый скандалларны юкка чыгарасыгыз килсә әлбәттә монага караш та үзгәрергә тиеш ниндидер гади караштан моны төпле карарга кирәк монда булган процессларны Анда инде бу анардан башка инде безгә бүтән э, тарихчы буларак тарихында күп сораучылар була, шуңа күрә безнең инде теге ничек дип әйтәм, э, шундый э, зур гына зур бай сфераларга кереп китәбез инде сораулар булган вакытта. Эльнара ханым, менә сез әйттегез әйне, бу темага килгәндә инде сездә дә, башка мәгълүмат чараларында да мин бу теманы гел Күтәрәм һәм гел искәртә идем, дидегез әйеме? Димәк, инде образлы итеп әйткәндә, безнең татар телендә әйтәләр бит әле. Без капчыкны тиште дип әйеме? Шулай дип әйтергә буламы аны? Әлбәттә, э, без капчыкны тиште, э, тамчыдан диңгез җыелды, шулай дип әйтсәк тә була. Мәгънәсе бер була инде. Һәм инде безнең хәтта Айдар Галимовның да популяр җырчыбызның бу темага керешүе, әмма инде аның да гафу үтенә һәм үзенең э, туган ягында мондый хәлләрнең булуын ул да хәтта аптырашта булуы, күп милләтле, шундый төбәктә, шундый районда яңа. Э, бу җәһәттән сез аның фикерләре белән килешәсезме? Кызыксындыгызмы? Әлбәттә, мин
сез инде аны биргән интервьюга таянып сорайсыз. Мин әле кызганча каршының интервьюсын карамадым, но э, менә болай өстән генә әйтсәк инде сезнең э, күтәргән сорауларга әлбәттә, но Айдар Галимов инде дөресенчә әйтсәк, ул аптырарга тиеш түгел, чөнки ул Ә, минем исемдә 2000 э, еллар азагында ул үзенең өстендә бу проблемаларны сизде, чөнки ә, шундый бер момент булган, ялгышмасам 2009 елны иде, ә, ул монда Казанга килеп әлбәттә менә да Татарстанда кайсы журналистка интервью бирде һәм шунда бер җөмлә кыстырып җибәрде, о, менә Казанга килгәч рәхәтләнеп әйдәгез татарча сөйләшәйгә әле дип. Һәм шуннардан соң инде аны Уфада, Башкортстанда бик күрергә теләмәделәр. Шуңа күрә ул монда елдан артык, минем белүемчә, ул Татарстанда яшәде. Менә 2010 елны э, республиканы җитәкчелеге алмашкан вакытта гына Муртаза Рахимов э, урынына Рустам Хамитов килгән вакытта гына ул яңадан Башкортстанга кайта. Шуңа күрә анага инде теге турыдан-туры бу проблемалар белән ул өстән генә түгел, ә үзенең э, тормышы белән э, бу проблемаларны белә. Э, турыдан-туры кагылганы бар дип әйтсәк тә була инде. Эльмира ханым, менә әйттегез, сез мин аның интервьюсын, әңгәмәсен укымадым дидегез. Сез гомумән мәгълүматларны, гадел мәгълүматларны, чыганакларны кайдан аласыз соң менә әлеге безнең үт күршебез? Ялгышмасам, сез инде Айдар Галимовның интервьюсы дигәндә ТНВга Э, ком сәгатенә биргән матбугат чараларында да чыкты ә, мин кызганычка каршы күрмәдем но менә мин э, күбрәк инде телеграм каналлардан алам ә, э, шул ук татар телле матбугат чаралары булса да урыс телле булса да анда сылтамалар куялар шунардан соң кереп китеп укып китәм ә, аннары ә, интернет сәхифәләрендә инде ә, челтәрләрендә социаль челтәрләрдә булган ә, яңалыкларны карыйм күбрәк шулай ну көн саен үзенең көндәлек тормышым минем Ә, Татарстанның инде э, бизнес онлайн сайтыннан башланыла. Ә, Аннары Рәсәйдәге карасаганда Эхо Москвадан башланыла. И так далее, и так далее дип әйтеп китәйек инде. Һәм шулай, һәм шулай була. Һәм шулай, һәм шулай, әйе. Ну, татар телле булса инде ул безнең Азатлык радиосы һәм калганнар, калганнар. Ага. Һәм үзең шушы Башкортстан ягыннан, шушы төбәктән, шушы республикадан буларак, а, андагы хәлләрне шалтыратып, дусларың аша, якыннарың аша белешәсеңме?
Әлбәттә, менә миңа көн сайын шалтыраталар. Менә әле сезнең белән сөйләшеп утырганда да Башкортстандагы телефон номерга шалтыраталар. Әйе, менә безнең Эх, без хәзер турыдан-туры эфирда яңалыкны белгән булыр идек. Дип басып куйдым инде. Аларга кирәк иде менә. Милли җанлы кешеләребез менә әле генә шалтыратканда әле менә телефонны төшереп калдырырга туры килде, чөнки сезнең белән эфирда утырам.